kendo kuom rango video ma kawuono kapok isubscribe wakwayi ni mondo isubscribe kawuono amor kabisa gimomiyo amor nikech pakej odonjo pakej odonjo kamoro miluongo ni jumuia nitiere gik moko makonyowa loso videos magwa achiel kuomgi en gini gini iluongo ni tripod stand tripod stand ni omako kamera kata simo seche miloso video. Koro kiloso video to omakoni kamera maber ma kamera ok ndekni kata ok move. Mae iluongo ni ring light. Koro gigi nyocha oda jomia nikech gin gik ma ok yot mondo ng'ato oyud e duka to gin gik makonyowa mondo walos content mabeyo beyo. Koro wadwa timo testing kawuono gi un jokanyanam nikech kuma wae kodu to bor. Hey. an subscribers maga wakodu mabor yawa from the time mane wan gi zero subscribers nyaka sani wachiegni chopo ata thousand subscribers koro ida neno gimomiyo gini miyo tich bedo mayot sani kamera ni ateno mana gi kom moro kanyo matin hmm? tida neno ka koro seche mokete kochung' e tripod stand to koro chung' achung'a maber magi gin gik ma koro biro miyo koro content bedo maber videos be medo bedo matimore nade ma clear eh kose mana chot kose aneno wang'a jowadu kik ochodi kapok oti kode eh ing'e ni an be na naduoga aginene ayudo ma beche ne bere bere kech ing'e ni gigi be gig loso content gi bechgi tek jo bechgi tek jokama Koro nayudo ma bet beche bere bere. Koro gini ineno kaka osechung' ni, kos- kisechunge tir to koro kae kae ema ting'o kamera cha nikech oyware to dok iyware inyalo inyalo yani inyalo medo lach mare. Koro we apos video ni mondo aket ochung' kanyo mondo une. Aya, mano koro asechunge. Ing'eyo ni video seche mikete tripod to koro ionge gi wasiwasi ni kamera nyalo lwar piny, onyalo yiengni kata onyalo timore nade. Alafu koro kata seche miloso tiloso kionge wasiwasi. Aya, gimar ariyo ma nanyiewo en ring light. Ring light ni en gima medo light e face kata mane e kamera seche ma ji loso ma to pok nabetga godo tripod ni ema ne an ga godo to nyocha otur to tur mareno nomiyo kata mana segment malosoga ka bet piny ka nosebedo matek mondo koro ashut but nikech koro tripod an go koro nibet mayot ring light ni to pok abetga godo lakini chunya osegombe kabisa ma kane nyasaye omiya thuolo mar bet kode to nawinjo kamor kabisa koro ring light e chal kama mae ring light Koro wadwa timo testing kawuono ka wan kodu. Asenyiewe masekete together. Koro en be onego bed ni achunge bath kamera kama, bathe koni. En ani koro nikech kawuono watimo testing, ang' ating'e ating'a mondo unen kaka otiyo. Mae video ma is very important ne jok ma be loso content. Jok mok los content, to be en important nikech okelonu koro content ma clear koro ring light ni en omiyo koro video quality yani kaka video neno bedo maber udwa neno uneno koro koro ineno ko seche ma koro omedo light hmm? koro kata ni shoot kaka sani ng'eni en godhiambo en sapa gariyo koro ka lore dong' ineno kaka video chalo to ka yawe ineno kaka video chalo kasto ber ring light niya inyalo loke inyalo loko kala ineno kamano inyalo loko kala inyalo loko kala kaka in midwaro kaeto kiseloko kala tinyalo medo kata inyalo golo ineno ka gole kendo anyalo medo imedo rieny mar video no kaka in emidwaro to kala be iloko kaka in emidwaro kata iseloko ma bright ne inyalo medo kama kata inyalo golo moko kendo chak inyalo keto kata mar gotieno ma koro chalo gotieno ineno koketo nyaka picha koro kimede to ok en picha en tipo kidemede tineno ka tiponi be nitie kanyo to kigole be pod ineno anena tipo ma en mar gotieno ma aparo ni mar ma koro imedo light mondo obed mang'eny brightness kaeto nitiere ma Mae ma natural, yes. Koro mano e kaka gini tiyo jokama. Donge en gima uneno ka dhi konyo. Koro onego bed ni sa asaya ma aloso ga video en abiro ga kete ka. Koro ka asekete ka to koro kata ok akete buta kama moneno ni an geri nikech seche ma aloso video ok onego bed ni akete buta ahinya kama. Ema omiyo oketne tiende adek gi. Koro onyalo chung'. Koro kochung' to anyalo kete e wi video ni, wi kamera kama. Uneno? Kata anya kete bathe, kata anya kete kae. Watem ane kete. Koro nyisa uru ni gini light mane mudwa natigo ahinya. Nitie ma, kaeto nitie ma, kaeto nitie ma. Ma, ma, gi ma. Akia ni buneno pogruok, an ma ema aneno ka berna kabisa. Koro nitie kaka inya mede to nitie kaka inyalo duoke. Koro in ema imede kaka idwaro. Kata mae be ber. Koro gimomiyo anyisou ni gini ring light ni en gima important, eh, gimomiyo wahere wan kaka joma losonu koro content mwakelonu ka a. En important niya, yani en gima wadwaro kendo wadich godo kabisa. Seche moko pesa ema nyalo ga tamo ng'ato. gimomiyo wadich kod idwaro neno adwa loro mondo une ineno ka lor mane kaka koro video no chalo to ka yawe tineno kaka video chalo ko okela kela light dichiel ler koro video bet maler kilore ineno nikech sani en sapa gariyo kiyawe to kendo video bedo maler koro ero uru kamano for your support support maru gi jipo maru kaka ujiwa gi gi gi kaka u- usebedo kuchung' koda emomiyo kata koro an gi courage mar nyiewo gigi koro ero uru kamano inyalo support channel wa ni e yo moro amora minyalo wadwokoni erokamano